Eh, Norfolk County Council, wɔn de apple, wɔn siw apple. Na wɔn botae nti a wɔn siw apple no sɛ wɔn se apple twa ntorɔ kyerɛ wɔn in 2018 concerning eh, how a na apple esi ɛkɔ so ɛwɔ China. Na wɔn se according to report na ɛbaeɛ no wɔn se eh, apple CEO a ɛyɛ Tim Cook kɔdi nkɔmmɔ bi kyerɛ ne stakeholders na asɛm a na ɔreka ne sɛ iPhone sales in some areas bi ɛyɛ problematic asɛ trade a ɛkɔ so wɔ hɔ no business in those countries no ɛkɔ fam but ɔkaa biribi sɛ in relation to China specifically I would not put China in that category a na ɔkyerɛ sɛ iPhone in particular was very strong double digit growth there na kyerɛ sɛ wɔn tɔn yɛ paa ɛwɔ China. But sɛ na ɔmo se asɛm wei nyɛ nokorɛ because ɔkaa saa asɛm wei wiei in November no, ɛmaa amanfoɔ bebree kɔtotɔɔ shares anaasɛ ɔmo investee in those areas wɔ China market no. Na ɔmo wiei a ankyɛ even in that same November no ara no ɛna Apple foɔ haltee ɔmo plan sɛ ɔmo recreate additional production lines wɔ China. Ɔmo yɛɛ saa wieeɛ no in January ɛna ɔmo baeɛ bɛka kyerɛɛ investors sɛ wɔn earnings no akɔ fam in the past fifteen years, wɔn earnings nkɔɔ fam saa da wɔ China. That means sɛ imagine sɛ in November woabɛka kyerɛ stakeholders sɛ, oh yɛn market a ɛwɔ China no ɛkɔ so paa, business kɔ so, ɛna amanfoɔ de wɔn pension schemes. Na saa eh, n- yɛfrɛ no sɛ Norfolk Count- County Council yi, yɛsɛ wɔn rane eh, some pension scheme bi de ma wɔn employees. Na ɛnam sɛ wɔn sika da biara wɔn pension schemes a wɔn invest no nti no abere a Tim Cook ɛkɔ kaa sɛ business ɛɛ eh, ɛɛ eh, Apple foɔ business in China ɛɛkɔ soro no ɛma wɔn nso ɛkɔ invest wɔ hɔ but ekyire na Apple foɔ san baa ɛkaa sɛ wɔn astate bɔ ka no na amanfoɔ astate tɔn wɔn shares a wɔn paa kyɛ sɛ ɛma wɔn lusu about one million US dollars because of saa asɛm na Tim Cook kaa yɛ no ɛno deɛ sɛ koduru baabi a emu ɔden a yɛ sɛ ebetumi abɔ Apple foɔ ka Mmom motua sika a ɛso de ama saa companies yi. Yɛfiri hɔ a koogyɛmfi yɛnkɔ Facebook foɔ nso asoɛeɛ. Facebook foɔ sɛ ɛɛ sisei wɔn change wɔn din yɛ ne Meta no. Wokɔ Facebook a wo wall no so no ne yɛfrɛ no news feed. Sisei wɔn sɛ ɛnyɛ news feed bio sɛ yɛfrɛ no feed. Feed. Yes. Na wɔn sɛ news feed no ɛlimite wɔn. Okay.
Because ɛka sɛ news feed ɛnkyɛ sɛ ɛyɛ about news. But sɛ yɛka sɛ feed a no kyerɛ sɛ any information biara ɛwɔ hɔ biara no ɛtumi fit in mm, nti sɛ ɔmo se uh, they no more call it news feed but sisi a na ɔmo frɛ no feed uh, apple for a release new product on march 8 mm -hmm. na saa new product yi uh, yɛse new product bɛ involve the iphone se uh, plus ɛna apart from ɛno nso no yɛtete sɛ ɔmɛsɛ release the macbook air Ɛna probably the Mac Mini ɛna ebi nso a the Mac Pro no nso no wɔn bɛ release ne nyinaa on the March 8. Nti March 8 eh, Apple users anaasɛ iPhone users na wɔn a wɔn di eh, Apple nneɛma ho biara no eh, mo mo mo ntwerɛ date ntoɔ March 8 Applefoɔ bɛ release new products bi ɛde aba market no mu nso na usually ayɛ na for the iphones no deɛ wɔn release no around September October there but this time around no ɛyɛ ɛtaa yɛ laptops ne anaasɛ eh, tablet anaasɛ wɔn desktop a wɔn use wɔ fie no ɛno bi na wɔn taa release no in March mefiri so a na mekɔ Samsung Galaxy Z Fold 4 already the Samsung Galaxy Z Fold aba Z Fold 2 aba Z Fold 3 aba Last year this year na the Samsung Galaxy Z Fold four no ɛbɛba na from report a yɛte ne sɛ sɛdeɛ this year the Samsung Galaxy S twenty two Ultra no ɛbaeɛ na S Pen ɛhyɛ ho no ɛneɛ this year nso Z Fold four no nso no ɔmo bɛyɛ baabi no ho a wobɛtumi de wo S Pen de ahyɛ na initially no last year deɛ na ɛbaeɛ no na ɛnhyɛ phone no ankasa mu. Eh, na SPEN no ɛnhyɛ fon nankasa mu, but this time around wɔn sɛ wɔn bɛ to tokuro wɔ fon nankasa mu a yɛbɛtumi de the SPEN no ɛde ahyɛ. Na deɛ wɔn ka no sɛ mm, the shipping of eh, eh, foldable smartphones ɛbɛtumi arise paa na Samsung foɔ koraa ɛyɛ suggest sɛ wɔn bɛtumi ahyepo around 30 million foldable smartphones ɛwɔ 2022 yi a yɛwom yi. Na foldables no sisi a Samsung na edi anim paa because ɔmo wɔ two foldable devices in the market, the Samsung Flex ɛna the Samsung Fold. Ɛnti this time around yɛhwɛ anim sɛ the Samsung Z Fold ɛne Flex no this year sɛ ɔmo de ba a yɛbɛtumi atɔn over thirty million of these devices. Mede wie a Kogye Mfi na ɛno a mekaa asɛm yi about ZTE. Na mekan bi sɛ na realme foɔ release mark that but ZTE foɔ no bia Z forty pro no deɛ ɔmo se ɔmo deɛ na ɔmo de ba no ɔmo nyɛ ntoo ne din deɛ but ɔmo bɛyɛ no te sɛ the mark that a realme foɔ yɛɛyɛ no anaasɛ ɛbɛsɛ the mark safe no a apple foɔ yɛɛyɛ no na they believe sɛ the future of charging ɛnyɛ sɛ yɛn plug ne yɛn tu wo kan sɛ around the eighteen hundreds ɛna eh, tesla introduce wireless electricity. Akyɛ paa o. Akyɛ papapapapa but bisa ho sɛ adɛn nti na still a yɛn use wireless electricity a still a yɛda so use wires ɛde connect but this time around no wohwɛ smartphone saa ba a sisi ɛwɔ wireless charging Sure. a yɛ though yɛ plugge charger n'ankasa wɔ wall no ho but phone no wɔn plugge phone no ɛno asɛ ɔde ato ɛɛ wa ɛɛ charging pad no so na phone n'ankasa start ɛɛ charge but sisi a no wɔn de the MagSafe ne MagData aba a, eh, Nubiafoɔ nso ka sɛ wɔn deɛ ne deɛ, ɛno nso bɛyɛ sɛ MagSave no ara, ate sɛ power bank, wode talo fo no akyi no ara no, na ɛkyagye. Right, okay. Nti wo Wi-Fi no na kyerɛ sɛ wode ato baabi, na kyerɛ sɛ wo power bank wonam a, na ɛhyɛ wo ho a wonhia cable Great, biara a ɛwɔ sɛ great, ɔplug in. great. Sɛ w'ani gye saa video yi ho a, mesrɛ wo ara subscribe to me tube channel, share video yi ma wo friends nhu, na leave wo comment wɔ aseɛ nso. M'ani agye paa sɛ ɛnnɛ wohwɛɛ, Nyankopɔn nhyira wo paa, me nsa nhyia bio wɔ me next video no mu, bye bye.